Assalamu alaikum. Wat sinn déi 5 Sailen am Islam? Déi 5 sougenannte Sailen am Islam stellen d'Fundament vun der islamescher Liewensaart a Weis duer. Dës 5 Saile bestinn aus der Glawensbekenntnis, dem Gebiet, den Almosen, dem Faaschten an der Pilgerfaart. Déi éischt Sail, d'Glawensbekenntnis. D'Glawensbekenntnis am Islam nennt een d'Schahada. Déi zwee Sätz, déi d'Schahada ausmaachen, ginn och nach als Kalima bezeechent. Den éischten Deel besteet aus La ilaha illallah, wat esou vill heescht wéi Et gëtt kee Gott ausser Allah. Et ass d'Bekenntnis zum absoluten a pure Monotheismus, de sougenannten Tauhid, dass et nëmmen ee Gott gëtt, géigeniwwer dem Polytheismus, wou et zwee oder méi Gëtter ginn. Den zweeten Deel vun der Glawensbekenntnis, Muhammad Rasul Allah, ass d'Bestätegung vum Prophet Muhammad, Fridde sief mat him, als Gesandte vu Gott. Et weist, wéi wichteg de Prophet Mohammed, Fridde sief mat him, fir d'muslimesch Welt an den Islam ass. Et weist awer och, dass de Prophet Mohammed, Fridde sief mat him, net gläichgestallt ass mat Gott, dat heescht, dass hien e Mënsch ass. Dat ass d'Schahada, an d'Muslime soen se ëmmer, wa se bieden, fir dass se net vergiessen, zu wiem mir Mënsche gehéieren. Ausserdeem gëtt Schahada benotzt fir all Mënsch, dee sech zum Islam revertéiert. Mir benotzen dat Wuert konvertéieren net, well am Islam all Mënsch als Muslim gebuer gëtt. Et brauch een net gedeeft ze ginn, fir Muslim ze ginn, well et am Islam keng Ierfsënn gëtt. Dofir kënnt e Mënsch, dee Muslim wëll ginn, zu senger originaler Relioun zeréck. Déi zweet Zeil, Gebiet oder Salah. Muslime maache fënnef Mol am Dag hiert Gebiet. All Gebiet hëlt nëmmen e puer Minutten an et entsteet eng direkt Bezéiung zwësche Gott an der Persoun, déi hien ubiet an et gëtt och keng Zwëschepersoun. Gebieder gi virum Sonnenopgang, mëttes, nomëttes, beim Sonnenënnergang an owes gemat. E Muslim kann u sech egal wou bieden. Ob um Feld, an engem Büro, an enger Schoul a sou weider. Haaptsaach de Buedem ass propper an dofir gëtt gréisstendeels op engem Teppech gebiet. De Muslim dee säi Gebiet mécht muss och propper sinn an dofir wäscht hie sech virdrun. Dëst Ritual vun der Rengheet virum Gebiet nennt een Wudhu. Wärend dem Gebiet gëtt ënner anerem ëmmer dat éischt Kapitel oder Sura vum Koran rezitéiert. Déi drëtt Sail, Almosen. Bei den Almose geet et ëm déi sougenannte Zakat. Et ass d'Pflicht fir e gewëssene Prozentsaz vun deem wat een u Räichtum huet, deenen Aarmen ze ginn. Natierlech geet et drëms fir d'Ongläichheete beim Mënsch ze verréngeren, mä awer och, Fir Gott dankbar fir säin materiellen a gesondheetlechen Zoustand ze sinn. D'Wuert Zakat selwer bedeit Rengheet oder sech rengegen. Spenden ass eng reliéis Pflicht a sozial Verantwortung fir all erwuessene Muslim. Zakat gëtt eemol am Moundjoer, also all 354 Deeg, ausbezuelt. Déi véiert Sail, Wat ass de Ramadan? De Mount Ramadan ass den Numm vum néngte Mount am islamesche Kalenner. De Mount Ramadan ass virun allem dofir bekannt, dass an deem Mount gefaascht gëtt, op arabesch Sawm. Am hellege Kuran ass de Ramadan allerdéngs net fir d'éischt duerch d'Faaschten definéiert ginn. Et ass esou, dass an der Nuecht vun der Bestëmmung, op arabesch Lejlatul Qadr, am Mount Ramadan, de Kuran un de Prophet Mohammed, Friede sief mat him, vum Engel Gabriel, oder op arabesch Djibril, mëndlech iwwerreecht ginn. Wat heescht dann elo genau Faaschten am Islam? Vu Sonnenopgang bis Sonnenënnergang geet et drëms fir näischt z'iessen, weder nach iergendeppes ze drénken. Natierlech soll ee moies virum Sonnenopgang richteg iessen a genuch Flëssegkeet zou sech huelen. Dat gëllt natierlech och fir owes wann d'Faaschte gebrach gëtt. D'Brieche vum Faaschten nennt een op arabesch Iftar. De Ramadan beschränkt sech awer nach laang net op de Verzicht vun der Ernärung. Villméi geet et drëms fir och schlecht Gewunnechten z'ënnerloossen. Sou däerf och net gefëmmt ginn a Verhale wéi Fluchen a choleeresch sinn soll vermeit ginn. Geschlechtsverkéier däerf och wärend dem Faaschten net stattfannen. De Ramadan ass och eng wichteg Zäit, an där een d'Geleegenheet huet, fir iwwert sech selwer ze reflektéieren. Et konzentréiert ee sech op dat Wesentlecht am Liewen an et ass een dankbar fir dat, wat een huet. Zum Beispill huet e Glas Waasser e ganz anere Stellewäert, wann een de ganze Dag net däerf drénken, an doduercher gëtt engem bewosst, wéi gutt een et mat villem am Liewen huet. Et ass eng Zäit, déi, niewent der Tatsaach, datt een eppes Guddes fir seng Gesondheet mécht, sech haaptsächlech spirituell oder geeschtlech soll rengegen. An deem Mount soll och vill gelies ginn, notamment de Kuran. Gutt Dote gi wärend dem Ramadan och extra héich gerechent. Muss jiddereen, deen Muslim ass, de Ramadan maachen? Do ginn et verschidden Ausnamen, wéi zum Beispill Leit, déi op der Rees sinn. Leit, déi krank sinn, zum Beispill Diabetiker, schwanger Fraen oder Fraen, déi nieren, Fraen, déi hir Period hunn a Kanner respektiv Leit vum drëtten Alter, déi brauchen et faaschten. Dëst Joer soll de Ramadan géint de 24. Abrëll 2020 ufänken a géint de 24. Mee ophalen. Wéinst dem Coronavirus wäert et e bësse méi en originale Ramadan an deem Sënn ginn, datt d'Leit ënner anerem net an d'Moscheeë goen däerfen. Déi fënneft Sail, d'Pilgerfaart oder de sougenannten Hadsch. All Muslim muss op d'mannst eng Kéier an sengem Liewen, wann seng Gesondheet a seng finanziell Méiglechkeeten him et erlaben, déi Pilgerfaart, oder op arabesch Hadsch, op Mekka a Saudi-Arabien maachen. Millioune Leit ginn pro Joer op Mekka an déi meeschte Pilger droen e wäisst traditionellt Gewand, fir dass kee Klassen oder Kulturënnerscheed bei de Leit soll gesi ginn. Wat d'Ritualer ugeet, muss jiddereen 7 mol ronderëm d'Ka'ba trëppelen a 7 mol den Aller-Retour zwëschen dem Bierg Safa an Marwa maachen, esou wéi et d'Fra vum Prophet Ibrahim, Fridde sief mat him, gemat huet. Hie war nämlech deen, deen d'Ka'ba gebaut huet. Am Kader vum Coronavirus ass dëst Joer, also 2020, ausnamsweis den Hadsch vun der saudi-arabescher Regierung ofgesot ginn. As-Salaamu Aleykum, Fridde sief mat dir!